ojepurahíta pe Cántico 25 ha upéi jahendúta upe discurso. Pe Cántico 25 héra, Jehová, umi ungido nemba'e.

Ñañembo'e Jehovápe. Ore Ru guasu reiméva yvágape, rovy'aiterei ko árape reme'ẽ hague ore ko oportunida roñerreuni Ko día iñimportantetéva enterove kristiánope g̃uarã. Péva ha'e hína pe Conmemoración, rogueromandu'áhina Jesús omano hague ára, pe sakrifísio ojapo va'ekue ore rehehápe ha enterove yvyporakuéra rehehápe. Rojerure Jehová eipytyvõmi hag̃ua pe konferensiántepe, umi palávra oipurúva tog̃uahẽ ore py'apýpe ha ore avei rojapysaka porã hag̃ua upe téma porãite ohesaujótava Katuete omombarére tetã ore jerovia ha roñemoag̃uive tanderehe Jehová. Eipytyvõmína avei umi oñeha'ãvape oñekonekta ko'ág̃a por médio electrónico, toiko porã chupekuéra ha péicha avei ani hag̃ua operde ni michĩmi ko'ã informasión. Péva ha'e pórke rohayhueterei umi mba'e oúva ndehegui Jehová. Grásia mande pór tódo, ha nde Ra'y Jesucristo rérape romo'ãhende reñembo'e ha opyta ko día nde pópe, ha Jesús rérape ro'e ndéve, ta upéicha. Upépe ñahendúta pe diskúrso opresentátava ñande ñane ermáno Joel Barrios, upe diskúrso héra, Jahechaukákena jagradeseha Ñandejára ha Jesús ojapo va'ekue ñande rehehápe. Ñahendumína. Mba'éichapa nde reñeñandu oĩramo ánge ojapóva nderehe peteĩ mba'e neporambajepéva, nde neha'arõiva? Ajépa eñesenti agradesído, evy'aiterei? Ha'ére voi, mba'éicha piko apagapáta ndéve pe rejapova'ekue cherehehápe? Ñañe'andu péicha, ajépa peteĩ tapicha ojapóramo álgo iporãitereíva ñanderehe. Ha ñande, ñaiméva ápe, ñañandu peichagua sentimiénto avei Jehová ha Jesúsre. Jajo hína ko'ápe jaagradese rupi ñanderayhuetereihaguére hikuái Jehová ha Jesús. Mba'ére upéva? Mba'ére ja'éke ha'e ha'ekuéra ñande rayhueterei hína? Pórke ko árape ojapo haimete dos mil áño Jesús ome'ẽ hague hekove sakrifísioramo, ikatu hag̃uáicha jareko pe oportunida jahupytývo pe jeikove opave'ỹva. Ajépa ha'e peteĩ rregálo, peteĩ mba'e ijojaha'ỹva! Ha oiméne ñañeporandu, Mba'éicha piko japagapáta ko mba'e? Añetehápe ko mba'e ijetu'ueterei japagapa hag̃ua. Péro ikatu jahechauka agradesimiénto. ha peteĩ fórma pehechakáma hína pe peime rupi ápe. Jesús ojerure va'ekue idisipulokuérape ojapo hag̃ua upéva. Ha'e he'i Lucas veintidós, diecinueve ha veintepe, en párte he'i, Peseíkena pejapo ko mba'e penemandu'a hag̃ua che rehe. ha upévare ñaime hína ápe. Jajapo peteĩ rreunión sensillomi ikatu hag̃uáicha jagueromandu'a pe mba'e porãita Jesús ojapo va'ekue ñanderehehápe. Ñaneñe'ẽrendu hína ko mandátope ha péicha jagueromandu'a hína Jesús ojapo va'ekue. Péicha ñande ñañembyatyháicha ko'ág̃a ápe, peteĩ Salón del Réinope, oĩ ambue tapicha ohecháva sũ rupive, térã jutu rupive, ko aty, oĩ oñembyatýva Salón de Asambléape, umi tuichavehápe, ogahápe, umi lugár ojalkilávape, kárselpe, térã al aire libre. Heta tapicha omomba'éva avei ko rregálo oñeha'ãmbaite oĩ hína ko rreuniónpe. Ha oĩ tapicha ke ndaikatúi oñembyaty livreménte, oĩ rupi tetãme ojepersegia umi testígo de Jehovápe. Ha'ekuérava mba'e ojapo? Ndojapói ko rreunión? Lo mísmonte ojapo. Jepe ikatu oho préso térã oĩ en pelígro hekove, ha'ekuéra ojapo ko mba'e, oñembyaty ha ogueromandu'a pórke oĩ agradesído ko mba'e porãita Jehová ha Jesús ojapo va'ekue ñanderehehápe. Heta sakrifísio ojejapo. Ha ñande ñaiméva ápe, jajapómapa, jajapópa avei sakrifísio jaju hag̃ua ko este día? Katuete oiméne upéicha, ajépa. Oĩ heta, por ehémplo, oúva momburúgui, upévare tekotevẽ heta oviaha kolektívo, trénpe, che arivéko este día sa'i, ajépa, la kolektívo ha la tren, oĩ oguatáva mombyry ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ, oĩ omba'apóvako este día ha ojerure permíso ipatrónpe ikatu hag̃uáicha oĩ ápe, Peteĩ esfuérso ijojaha'ỹva. Oĩ katu oñemoĩva hese hógape, ndoipotái hikuái ou ápe. Péro lomímonte, ha'ekuéra omotenonde Jehová ha Jesús ha oime hína ápe. Mba'ére ovaloraiterei hína ha ohechaukase Pe mborayhu ha pe agradecimiento ojapo hína pe esfuerzo ijojaha'ỹva. Ha enterovévape porofelicitaiterei pejapo haguére péicha. Avy'aiterei che ha peñimportantevéva, Jehová ha Jesús. Ha'e oguerohoryterei hína pe esfuerzo nde rejapóva, ikatu hag̃uáicha reime ápe ko este día. Katuete omomba'eterei. Pe áño ohasa va'ekue ojejapo avei peichagua aty. Ajépa áño pasádo ha pe ambue áño jaguereko kuri pe pandémia, ajépa! Ha ndaikatúi ñañembyaty oñondivepa ojejapo káda uno hógape Zoom rupive. Péro lomímonte ojejapo ha oñembyaty kuri veinte y un millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos tres persóna ogueromandu'a hag̃ua Jesús omano hague ára. Ha ko áñope javy'aiterei ikatu haguére jajapo presensial. Ha ikatu ñaime ápe oñondivepa. Ja'e haguéicha, ñaime ápe hína jaagradese rupi umi mba'e Jehová ha Jesús ojapo va'ekue ñanderehehápe. Péro avei ñaaprendéta heta mba'e. Ñambohováita cuatro porandu, ko este día. Primerorã ñambohováita mba'érepa ja'ekuaa Jesús omano rupi ñande rehehápe jarekoha oportunida jaikovévo para siémpre. Pe mokõi porandu ñambohováitava, Mávapa oñevenefisia Jesús sakrifisiogui? Mbohapy, Mávapa ho'u va'erã pe pan ha pe víno ko Konmevorasionhápe? Ha irundy, pe kuátro he'i, Jajúvo ko rreunionhápe, jahechauka hína jaagradeseha Jehová ha Jesúspe. Péro mba'épa ikatu jajapove jahechauka hag̃ua ko agradesimiénto? Buéno, ñambohováita ko porandu. Ñambohovaimína pe primer porandu, Mba'érepa jaikuaa Jesús omano rupi ñanderehehápe jarekoha oportunida jaikovévo pára siémpre? Buéno, pórke oñepyrũrõ guare Jehová ojapo va'ekue Adán, pe primer kuimba'épe, ha Évape. Ha'ekuéra ikatu va'ekue oikove pára siémpre, oikove opa árape, ha hi'arive oguereko peteĩ kuérpo perfékto. ndahasýiri, ndaitujái ha nomanói. Péva oguereko va'ekue hikuái. Péro ikatu hag̃uáicha odisfruta opa rare ko mba'ére hikuái tekotevẽ va'ekue iñe'ẽrendu Ñandejárape. Péro lastimósamente hikuái ndojapói upéicha. Naiñe'ẽrendúi. Adán odesovede-se Ñandejárape ha ojavy pe oportunida oreko va'ekue oikove hag̃ua opa árare. Ha mba'e konsekuénsiapa ogueru upe desisión? Bueno, chemoirũmína jaremi hag̃ua la Bíbliape. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Upépe he'i. Upéicharõ, peteĩ kuimba'e rupive pe pekádo oike ko múndope, ha pe ñemano oike pekádo rupive. Upéicha pe ñemano ohupyty entéro persónape pórke enterovéva opeka. Jahecha porãiterei ápe hína ke Adán opeka rupi oike pe pekádo ha ñemano. Ha'etéko ohejáva ñande peteĩ déuda. Ajépa? Ñande japaga va'erã. Ha ndaikatúi ñandejehegui rei japaga. Ha pe déuda mba'épa hína? Buéno, he'i kon el tiémpo onase Adán familiakuéra, péro ikáusare enterovéva oĩva oĩma pekádo ha ñemano poguýpe. Ára peporandu ha'e, Serápa ko provléma naipohãvéima? Ko déuda ndaikatúi ojepaga? Ikatúnepa umi oúva Adán familiarégui ha ohayhúva pe hustísia osẽ pekádo ha ñemano poguýgui? Sí, ikatu javy'aiterei upéva haguére. Pórke ikatu. Mba'ére? Pórke Jehová ha Jesucristo ohechauka ñanderayhuha. Mba'ére jave ha'ekuéra ohechauka ñanderayhuha? Mba'e rrasón jaguereko? Bueno, Peteĩ jatopa hína Primera de Juan tres dieciséis-pe, he'íke, Ñandejára ningo ohayhueterei umi héntepe, upévare oentrega Ita'ýra peteĩete orekóva. Péicha entéro umi ohechaukáva ojeroviaha hese, noñehundimo'ãi, síno ikatúta oikove pára siémpre. Upéicha, che hermanokuéra, Jehová oĩ dispuésto ombou Ita'ýra peteĩete ko yvy ape ári peteĩ yvypóra perféktoicha. Jehová oĩ dispuésto. Péro Jesús? Jesús la yvuva'erã. Ajépa, ha'épa oĩ dispuésto? Si, Jesús oĩ kuri dispuésto ome'ẽvo hekove ñanderehehápe. Ha mba'ére ja'éke ha'e ojapo de buena gana, ndojapói por obligación, pórke oĩrõ guare ko yvy ape ári ha'ete voi he'i va'ekue pe jatopáva Juan capítulo quince, versículo trece-pe. Upépe mpárte he'i, Ndaipóri mborayhu tuichavéva kóvagui, ñaentrega ñande rekove ñane amigokuéra rehehápe. Ajépa iporãite ko'ã mba'e! Jehová oĩ dispuésto ome'ẽ Ita'ýra ñanderehehápe. Ha Jesús oĩ dispuésto ha'e ou'ápe osufri ha omano ñanderehehápe. Péro ko'ág̃a ñañeporandu, Mba'érepa omanómante va'erã kuri Jesús? Ndaipóri piko ótra solusión? Jalémina la Biblia ombohovái ñandéve ko porandu. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Un bojo bañande. Peteí cuimbae, naiñerendu rupi, jeta gente hui oiko pecador. Upeixa vei, peteí cuimbae, iñeerendúgui, jeta gente re oyeeta y justo ja. Jahecha ápe, oñe'ẽ peteĩ tapicha naiñe'ẽrendúiva. Mávapa hína upéva? Adán. Adán operde va'ekue hekove perfékto, ha upévare oñekotevẽ va'ekue ótro perféktova avei ikatu hag̃uáicha omyengovia upe mba'e. Ha pe sakrifísio Jesús ome'ẽva elmimoite la Adán operde va'ekue. Katu ñamoĩ peteĩ ehémplo. Nde, por ehémplo, edeve quinientos mil guarani. Ajépa. Ha upéi ejota epaga. Ejotápa epaga trescientos mílre? No, ndohupytymo'ãi ndéve. Eikotevẽ avei quinientos mil epaga hag̃ua. Upéicha avei, Adán ha'e va'ekue perfékto. Ojepa. Entonces oñekotevẽ ndaikatúi cualquier kuimba'e opaga hekovére upe deuda. Oñekotevẽ ambue tapicha perfecto avei. Ha mávapa hína upéva? Jesús. Ha'e opagapaite ñande deuda ha ikatu jave hemby voi. umi mba'e ha'e ojapóvare ñande rehehápe. Upévare he'iháicha Primera de Corintios quince, veintidós, Adán káusare enterove omano, péro Cristo rupive enterove oñemoingove jeýta. Jesús iñe'ẽrendu Ñandejára omano meve ha péicha ñaneguenohẽ pekádo ha ñemano poguýpe. Ha'e nomanói ojapo haguére ivaíva, ha nopekái, ha'e ndopekái va'ekue. Ha'e, Jesús, omano va'ekue ñande rehehápe, ikatu hag̃uáicha jaikove opa árare. Ajépa iporãite ko mba'e! Jesús ñanderayhu rupi ome'ẽ hekove ñande rehehápe. Katu ñamoĩ peteĩ ehémplo jey. Nde rejapo peteĩ mba'e naiporãiva, ivaietereíva. Un ehémplo ajépa. Ha upévare pe senténsia ha'e senténsia de muerte. Ha oúne kondéna. Og̃uahẽ pe día nde rehóta remende emano, pórke pe senténsia ha'e de muerte. Péro ou peteĩ tapicha nandeikuaáiva ndéve ha ou he'i, Che amanóta nde vése. Nde nde remano mo'ãi. Ajépa ñaiméta agradesído ha opokoitereíta ñande rehe pe ojapóva upe tapicha. Bueno, péva la ojapo va'ekue Jesús ñande rehe. Ñande ñaĩ sentenciado a muerte. Ndajaguerekói kuri esperanza Adán ha Eva upe karire. péro ou ha'e ha ome'ẽ hekove ñanderehehápe ha ko'ág̃a si jaguereko jeýma esperánsa. Ha pe esperánsa, moõpa hína? Jaikovéta opa árare ja'e, péro moõpa? Ha ha'étapa yvágape térã ko yvy ape ári? Bueno, ñambohovái hag̃ua ko'ã porandu, ñambohováita, ñambohovaikuévo hína pe tercer porandu jaguerekóva, Mávapa oñevenefisia pe Jesús sacrificio-gui? Perdón, ha'e hína pe segundo porandu, Mávapa oñevenefisia Jesús sacrificio-gui? Bueno, la Biblia he'i ke oĩha mokõi esperanza umi yvypóra iñe'ẽrendúvape g̃uarã. Peteĩ grúpo de persóna oikóta opa árare yvágape. Péro hetave oĩ oikótava pára siémpre ko yvy ape ári peteĩ paraísope. Upéva voi la Ñandejára oipota va'ekue ojapo ypýrõ guare umi mokõi yvypórape, ha'éva Adán ha Eva. ha oipota va'ekue jaiko opa ára guarã peteĩ paraíso neporãva jepévape ápe ko yvy ape ári. Ha opromete oikotaha avei upéva. Ahora peporandu jajapóva he'i, Mboýpa ohóta oiko yvágape? Mboýpa la ohótava yvágape? La Biblia ombohova ñandéve. Jeremína, por favor. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Hei, ha ahecha pe ovecha ra'y oñembo'ýva pe cerro Sionpe, ha hendive 144 mil orekóva isyváre pe ovecha ra'y réra ha avei itúa réra. Ápe ko téxto hechakuaa porã ñandéve ke oĩ ciento cuarenta y cuatro mil persóna la ohótava yvágape. Ma'erãpa ohóta hikuái? Pe Apocalipsis capítulo cinco, versículo diez he'i ha'ekuéra ohóta ogoverna hag̃ua Cristo ndive Ñandejára Rréino yvágape. Ha mba'ére piko ciento cuarenta y cuatro mílnde? Ndaha'éi hetave kantida, hetave tapicha. Bueno, ñambojojáramo peteĩ goviérno, naentéroi umi siudadáno ha'e governánte. Hay un pequeño grupo de governánte nada más, presidente, vicepresidente ha ministro umíva. Ha umi ótro ha'e siudadáno. Upéicha avei, ciento cuarenta y cuatro mil nde la ogovernátava Jesús ndive amo yvágape. Ha umi ótro? Bueno, la majoría oĩva ápe ko Conmemoracionhápe, ko ko Conmemoracionhápe japytáta yvýpe, ko yvy tuichakuére. Ndorekói esperanza, ndajaguerekói esperanza jaha hag̃ua yvágape. Porque umi ciento cuarenta y cuatro mil ohót ha la mayoría ndohomo'ãi. Ha upéva, upéva eh, hi'ãitereíma umi opytátava ápe ko yvy ape ári oñekumpli umi mba'e Ñandejára ojapótava oiko vove ko yvýgui peteĩ paraíso. Mba'épa hína pe Ñandejára oprometéva ñandéve g̃uarã? Bueno, chemoirũmína jareemi hag̃ua la Bíbliape. Alguna de las promesas umi japytátava ko yvy ape ári jadisfrutáta hína. Isaías capítulo 35, versículo 5 ha 6. Upépe he'i, Upe tiémpope umi siégope ojehesape'áta, umi nohendúiva apysa ojavríta. Upe tiémpope umi ndaikatúiva oguata porã odiparáta umi guasúicha, umi iñe'ẽngúva osapukáita vy'águi. Pe desiértope osẽta yvu, ha y osyrýta pe ñu porãre. Pehechápa? He'íke ndaiporimo'ãvéima ndohecháiva, nohendúiva, ndaikatúiva oguata. Ha avei he'íke umi lugárpe naiporihápe mba'eve isékova, desiértoicha oĩta y, oĩta tembi'u. Umi mba'e oĩva lugár oeskaseahápe hína tembi'u, henyhẽta tembi'úgui. Umi enfermeda ñanemohasa asyetéva opáta. Ha ñamba'apo jave, ko'ág̃a sapy'ánte ñamba'apo jaju ñanekane'õ ha nohupyty ñandéve mba'everã pe jaguerekomíva, jaguerumíva. Mba'épa he'i la Biblia upévare?

oñontýta parrál ha ho'úta hi'a. Nomopu'ãmo'ãi peteĩ óga ótro oiko hag̃ua pype. Noñemitỹmo'ãi ótrope g̃uarãnte. Che puévlo oikove pukúta peteĩ yvyramáta oikove puku oikove pukuháicha. Umi che aiporavo va'ekue ipy'aite guive odisfrutáta itravahokuégui. Ajépa iporãite! Ikatúta ñande ñamba'apo ñandéve ñandegustáva, ñandéve g̃uarã. Ajépa! Sapy'ánte oĩ ojapokuaáva peteĩ óga, ajépa, katupyry, albañil katupyry, ha ojapo ótrope g̃uarã. Péro ha'ekuéra ndaikatúi odisfruta. Ndojupytýi chupe ikatu hag̃uáicha ojapo hóga ichupe g̃uarã. Ndoikomo'ãvéima hína ko'ã mba'e. Ñandejára opromete ke jadisfrutáta umi traváho jajapóvagui ha javy'aitereíta ko yvy ape ári. Así ke ko'ã mba'e jadisfrutáta hína ko'ẽrõite. Ha mba'ére jaikuaáke umi mba'asy ha umi mba'e vai jahasáva ko'ág̃a katuete opataha? Pórke jaguereko pruéva. Jesús oikórõ guare ko yvy ape ári omonguera va'ekue umi hasývape ha avei umi omanóvape jepe omoingove jey. Asíke jaikuaáke ha'e oguereko pe podér. ojapo hag̃ua, ohechaukáma va'ekue voi ñandéve. Ha avei ha'e osolusionasetereíma hína entéro mba'e vai ohupytýva yporakuérape Adán opeka haguére. Así que ahí tenemos dos cosas iñimportantetereíva, oguereko pe podér ha avei pe deseo, ojapose. Pórke ikatu ojapokuaa péro ndojaposéi. No, ha'e ojapose. Mba'ére? Ñande rayhu rupi. Aora, mboýpa la japytáta ko yvy ape ári jadisfruta ko'ã mba'e porãite? La Biblia nde'íri mboýpa oĩta oikóva pára siémpre ko yvy ape ári. Péro he'i hetaitereiha. Apocalipsis capítulo siete, versículo nueve he'i en párte, Ahecha hetaiterei hénte, peteĩ aty guasu avave ndaikatúiva okonta. Así ke hetaiterei tapicha oguereko pe oportunida odisfrutávo kua mba'e Ñandejára oprometéva ñandéve g̃uarã. Péro serápa umi ohótava yvágape iñimportanteve térã Jehová ñandeapo'i ñande japyta rupi ko yvápe ári? Nahániri. Umi orekóva esperánsa oiko hag̃ua ko yvápe ári iñimportanteiterei avei Ñandejárape g̃uarã. Nañandeapo'íri hína upéva rupi. síno jaguereko esperánsa diferénte. Ha umi mba'e ñandera'arõva ohechauka upéva, ajépa, Ñandejára ñanderayhuetereíva. Oiméramo ñande jaguereko upe esperánsa, ñañeimahinámapa jaikotaha peteĩ yvy pyahúpe? Ñapensamína ko mba'ére. Jaikatu jeýta jaikóta peteĩ paraíso neporãmbajepéva. Ndaiporimo'ãve imagina hénte hasýva, hasẽva, ivare'áva. Ndaiporimo'ãvéima omanóva. Ikatu jeýta jahecha umi jahayhúva omano va'ekuépe. Reguerekóramo nde Ra'y, ne memby, nde rajy, nde hermano, nde hermana, nde túa, nde abuelo, nde abuela omano vaekue ikatu jeýta rehecha chupekuéra. Jesús jahechakuéicha ojapóma vaekue yma upéva ha ojaposetereíma hína amo gotyove. oipota entéro ñande javy'a ha ojapóta entéro mba'e ñande javy'a hag̃ua añetehápe. Así ke ñande ra'arõ hína peteĩ mba'e ijojaha'ỹva ha Ñandejára oipota jahupyty. Ahora, ikatu hag̃uáicha ñande jahupyty ko'ã mba'e ñande jaservi va'erã Ñandejárape. Péva pe decisión káda uno otoma va'erã. Káda uno jadesidi jaservítapa Ñandejárape térã nahániri. Péro mba'épa la ndaikatúiva jaelehi? Ndaikatúi jaelehi moõpa jaservíta chupe, yvágape térã ko yvy ape ári.

Jesús okontesta chupe, Añetehápe ha'e ndéve, peteĩ persóna oike hag̃ua Ñandejára Rréinope, tekotevẽmante ojevautisa ojevautisa ýpe ha orresivi Ñandejára espíritu, ha péicha onase jey. Ápe ohechauka porãi, ohechauka porãiterei ñandéve ke ikatu hag̃uáicha ñanase jey térã jaguereko pe esperánsa jahávo yvágape tekotevẽ Ñandejára ñandelehi, ñandeporavo, Espíritu Santo rupive. Nodependéi ñandehegui. Mba'érepa ikatu ja'e upéva? Pórke Jehová ha'e hína pe odesidíva moõpa káda uno jaservi porãvéta chupe. Ko'ág̃a jaikuaáma oĩha mokõi esperánsa. Ajépa! Peteĩ ohótava yvágape oservi, ha ótro japytáta ko yvy ape ári, jadisfruta umi mba'e porãite jahecha va'ekue. Upévare ikatúma ñambohovái pe tercer porandu, Mávapa ho'u va'erã pe pan ha pe víno? Enterove kristiáno ñañevenefisia hína Jesús sakrifísiogui. Taha'e umi ohótava yvágape térã umi oikótava opa árare ko yvy ape ári. Péro umi jaikótava opa árare ko yvy ape ári

Ha péva ikatu jahecha hína Lucas veintidós veintinuévepe, upépe he'i, Che ajapo perendive peteĩ kompromíso pegoverna hag̃ua, che Túa ojapo haguéicha chendive peteĩ kompromíso agoverna hag̃ua Irréinope. Ósea, pe kompromíso ha oñemoñepyrũ va'ekue umi ónce ijapóstol, ndaha'éi entéro idisipulokuérape. Ha'e oiporavo chupe kuéra. Ha ko'ág̃a, upe número ha'e hína jahechaguéicha de ciento cuarenta y cuatro mil. Ko'ã tapicha ohótava yvágape, ha'e kuéra hína rasy ho'úva pe pan ha pe víno oĩva Conmemoración hápe. Péro umi hembýva ko yvy ape ári, ajépa, ne entéroy oĩ, oĩ hína ko yvy ape ári. Umi hembýva si opartisipa. Péro ikatu ja'e mba'ére piko umi ndajahamo'ãiva yvágape ñaime ápe? Mba'ére piko ñaime si ñande ndajaguerekói esperánsa jaha hag̃ua yvágape? Buéno, ñamoĩmína peteĩ ehémplo. Ndépa oiméne rehóma peteĩ kasamientohápe, jepa neinvita hikuái. Ndéne remendamo'ãi, péro lomívonte reho. Mba'ére reapoja hag̃ua umi nóviope? Hikuái hína la ojapóva pe kompromíso ha omendáva. Péro ñande jaha ikatu hag̃uáicha jahechauka chupekuéra pe apójo, javy'a hendivekuéra avei. Ha upeichaite avei oiko ko kásope. Ñande ndaja'úi pe pan ha pe víno, péro ñaime Konmemorasionhápe javy'a ha jaapoja rupi umi ciento cuarenta y cuatro mil unhídogui ha avei Jesucristo, pe Rréi. Ha oikoháicha peteĩ kasamiéntope, ñande avei upe rire jadisfruta, ajépa, pórke jajeroky, jakaru, ajépa, jaguereko avei ivenefísio. ha ñande jaikotáva ko vy'ápe ári, jaguereko avei beneficio ñamomba'e haguére pe Jesús ojapo va'ekue ñande rehehápe ha ñaime rupi ápe. Ko'ẽrõ itéma jadisfrutáta umi bendición ja'e va'ekue ha ñamensiona va'ekue ko discúrsope. Mba'éichapa peteĩ persóna ko'ág̃a oikuaa Ñandejára oiporavo hague chupe oho hag̃ua yvágape? Mba'éichapa ojeikuaa upéva? Ñandejára oiporu ijespíritu sánto ikatu hag̃uáicha upe persóna oikuaa ha oĩ segúro ojeporavo hague chupe. Jehová oinvita vove peteĩ kristiánope oho hag̃ua yvágape oñenkarga ani hag̃ua ni michĩmi oduda orekoha upe esperánsa. Ha'e oikuaa porã upéva ha oguerovia ipy'aite guive. Natekotevẽi otra persona he'i chupe oguerekoha upe esperanza. Ha'e oikuaa, pórke Jehová ijespíritu rupive he'ika chupe. Ha ndodudái ni michĩmi. Ndéire hína, Amalisia ningo che ha'ũ va'erã? No. Ha oĩ segúro. Áora, mba'éichapa oñeñandu Ñandejára peteĩ ha'e ndoiporavói va'ekue ho'u ramo pe pan ha pe víno? Jehovápe ndogustamo'ãi oĩramo peteĩ tapicha he'íva ijehe oguerekoha esperánsa ohóvo ogoverna yvágape ha'e ndoiporavóiramo chupe. Upévare iserioiterei ko mba'e, ha avave nañambopochyséi hína Ñandejára. Ko mba'e iñimportanteterei. Péro ja'éramo chéve ningo chegusta pe idéa aja yvágape. Jahechamína mba'épa he'i ñandéve la Biblia. Romanos capítulo nueve, versículo dieciséis. Romanos 9, 16. Upépe he'i, Ñandejára oiporavo hag̃ua algúnope nodependéi umi mba'e oipotávare pe persóna ni umi mba'e oñeha'ãvare ojapo, síno odepende Ñandejárare. Ha'e ningo ñandeporiahuvereko. Pehechápa, nodependéi hína umi mba'e ñande jaipotáva. Ja'e, bueno, hi'ãite ningo che aja yvága. No, Ñandejára oiporavo ha omoĩ ñane korasõme ko mba'e, umi ohótava yvágape. Avei nodependéi hína umi mba'e ojapo va'ekuére, pórke oĩ heta Ñandejára siérvo ifiél va'ekue chupe, omanoite peve, heta mba'e porã ojapo va'ekue Jehová servísiope, péro ndoguerekói pe esperánsa oho hag̃ua yvága. Asíke ko desisión ha'e exklusívamente Ñandejára otomáva, Jehová. Ha araka'e pevépa jajapo va'erã pe Konmemorasión? Bueno, Jesús ou vove pe jehasa asy guasu, pe jehasa asy guasúpe, oraháta yvágape umi Ñandejára oiporavo va'ekue, umi ciento cuarenta y cuatro mil hembýva, ápe ko yvy ape ári, ogueraháta chupekuéra yvágape. Ha oĩ gueteri upéva oiko rire ndojejapomo'ãvéima hína pe conmemoración. Upe rire Ñandejára siervokuéra oĩva ko yvápe ári ndojapomo'ãvéima hína pe conmemoración. Oñebeneficia o ñañebeneficia hag̃ua Jesús sacrificio-gui, natekotevẽi ja'u pe pan ha pe víno, ni ko'ág̃a ni amo gotyo pe. Así que opyta porã ñandéve, claro, ajépa mávapa ho'úva'erã pe pan ha pe víno. Umi ojeporavóva oho hag̃ua yvágape añoiténte, ha'éva hína un número de ciento cuarenta y cuatro mil. Ha umi hembýva oĩva gueteri ko vy'ápe ári, ha'ekuéra si ho'úva'erã. Péro ñande jaikótava ko yvy ape ári ndaja'ói. Péro si ikatu respetuosamente ñaime hína ápe. Ha upévare ñande ko'ág̃a jagueromandu'a pe Cristo omano hague. Ko pyharépe jajapóta pe conmemoración Jesús ojapo haguéicha. Mba'éichapa jajapóta? Bueno, algunos hermanos ombohasáta pe aime ñepyrũrã pe plat del pan ha ikatu ñamohasa pe úva ñande yképe, ñande ykére. Térã ñame'ẽ jey chupe, depende moõpa ñaime hína. Péro siémpre jajapo hag̃ua ko mba'e jasegi va'erã umi instruksión. Jesús he'i ñandéve mba'éichapa jajapo va'erã. Jale'emína la Bíbliape mba'éichapa ojejapo va'erã. Primera de Corintios, kapítulo once. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. UPPG. Ñande ruvicha, chemboe haguecha, upecha vei che pomboe. Pepe jare oñe traicionata no guare, ñande ruvicha, Jesús pe, jae oyagarra petei pan. ha oagradese rire Ñandejárape omboja'o ha ome'ẽ idisipulokuérape, ha he'i, Ko'õva orrepresenta che rete, che ameẽta penderehéhape. Peseíkena pejapo ko mba'e penemandu'a hag̃ua che rehe. Jahecháke Jesús ñepyrũrã oñembo'e. Upe rire orreparti pe pan umi ónce apóstol iñe'ẽrendúva oĩva hendive. Pe pan oĩva ápe ha'e hína ilevadura'ỹva. Mba'ére upéva? Pórke orrepresenta Jesús rete ndoguerekóiva pekádo. Ñande avei jajapóta upéicha. Ñañepyrũ mboyve ñambohasa, jajeruréta ñane ermáno Gabriel Pisatellipe, ha'e ojapóta ñandéve pe ñembo'e pan rehehápe. Jehová ore Ru Guasu Yvagapereiméva Ko ára catorce Nisánpe, pe ára iñimportantevéva ore rekovépe, rejapo Jehová ko ñembo'e ore py'aite guive, roagradese hagua umi mba'e ojapo va'ekue nde ra'yru haguetéva orehehápe. Ko pan levadu ra'ỹre orrepresenta ta hína hete perfecto Cristo oofrese va'ekue mil novecientos áño ári oresalva hagua. Roagradese pe priviléhio rogueromandu'a hagua upe sakrifísio ojapo va'ekue Jesucristo, pórke roguereko peteĩ esperánsa ijojaha'ỹva ko sakrifísio rupive. Jehová erovasa ko pan levadyra'ỹva orrepresentátava hete perfékto Crístogui. Peme'ẽ Jehová nde pyty marangatu rosegi tape poĩre Cristo ombo'e va'ekue rosegi hagua ipyporére. Ehovasami Jehová entéro kristiáno tee ha iñamigokuéra roiméva rreunido yvy tuichakuére ha avei rogueromandu'a hagua ko sakrifísio oresalva hagua. Jehová roheja ko atún nde pópe ha eperdonami ore falta pórke rojaguy meme. Hérava nde ra'y, ore Señor Cristo Jesús roe ndéve. Taupéicha Jehová. Gracias, Mande Gabriel. Ko'ág̃a oñembohasáta pe pan, manokuéra ombohasáta.

que ñambohasa rire pe pan, ko'ág̃a avei jajapóta upéicha pe víno rehe. Péro jahecháta avei mba'éichapa ojapo va'ekue Jesús. Ñepyrũrã jalemi Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25.

Upéi osẽnamba rire hikuái, Jesús ojagarra pe kópa ha ojapo avei la mísma kósa, ha he'i, Ko kópa orrepresenta pe kompromíso pyahu ojejapóva che ryvy rupive. Peseguíkena pejapo kóva penemandu'a hag̃ua cherehe káda ves ke pe'u pe víno. Así ke ñande avei ñañembo'éta pe víno rehe ha upearã jajeruréta ñane ermáno Sergio Ortíspe. Jehová ore Ru yvágape reiméva. Ko este día ha'e peteĩ día iñimportantete reíva oréve guarã, pórke ikatu roñembyaty ore ermanokuérandi ha umi oremoirũvandi ko vokasiónpe, rogueromandu'a hag̃ua la ojapo va'ekue nde ra'y rehayhuetéva. Ha'e ome'ẽ ho'ýy perfékta ivaliosoite reíva ore rehehápe, ha ko moméntope oñarrepresentaha ko kópa de víno rupive. Roagradeseterei upéva. Pórke roikuaa porã pe sakrifísio rupive ojapo va'ekue nde ra'y oñeperdona ore pekádo, ikatu roguereko peteĩ konsiénsia potĩ ha avei ome oréve ha enterovépe ojeroviáva Jesús sakrifísio la oportunida maravillosa roikove hag̃ua pára siémpre. Upévare Jehová orepytyvõmína rojepoamongeta hag̃ua káda día la ojapóva ore rehehápe, ha roheka hag̃ua la fórma rohechauka hag̃ua mba'eichaitépa roagradeseterei ko'ã mba'e. Ore ru roguahẽ ne rendápe, roagradese hag̃ua ko'ã mba'e Jesús sakrifísio rupive ha rohendeve ta upéicha. Gracias, Juan de Sergio. Así que Jesús ya poja huella, ñande aveña ñemboe, ha cuando ñembo hasata pe copa de vino. Pe vino tinto o representa Jesús rubu y valioso y teba. oñeñohẽ va'ekue heta hénte rehehápe ikatu hag̃uáicha oñeperdona ipekadokuéra.

Bueno, péicha jajapo pe conmemoración, ajepa jaguero mandu'a ko pyharépe Cristo omano hague. Javy'aiterei ajepa jajapo haguére ko mba'e. Péro jahechaguéicha oĩ pe kuárto porandu ñambohovaiva'erã, Mba'épa ko'ág̃a ikatuve jajapove? Ikatu hag̃uáicha jahechauka jaagradeseha Jehovápe ha Jesúspe pe ojapo va'ekue ñanderehehápe. Ikatúpa jajapove álgo? Buéno, Peteĩ mba'e iñimportantetereíva ha'e hína jajedesidi jaadorataha Jehovápe ha jahechaukáta ha ára ha ára ñandeagradesidoha chupe. Jesús sakrifísio rupive ikatu jaiko ñande Ru yvagapegua amígora. Pepensamína ko mba'ére. Jehová ikatu ha'e hína ñane amígo. Ñane amígo niko ikatu ñañemo'ag̃uieta hendive oimeraẽ órape ñande ñañeandu vai jave, jahasa vai jave, ikatu ñañemo'ag̃uieta hendive. Ha'e siémpre oĩ ñande ykére. Bueno, Jesús sakrifísio rupive jaguereko upe oportunida. Ñañe'esanima jave, Jehová oĩta ñanendive. Jehová oipota voi ñande ñañemoag̃ui hese. Mba'éichapa ikatu jajapo upéva? Bueno, chemoirũmína jareemi hag̃ua Juan capítulo diecisiete, versículo tréspe. Mba'épa ikatu nde rejapo ikatu hag̃uáicha oiko ndehegui avei Jehová amígo? Upépe he'i, Umi hénte oikove hag̃ua pára siémpre tekotevẽ ndekuaa ndéve, nde hína Ñandejára teete ha peteĩetéva. Oikuaa va'erã avei Jesucrístope upe nde remboúva hekue. Pehechápa? Oikoháicha peteĩ amígondi, tekotevẽ jaikuaara'e chupe, upe rire oiko chugui ñane amígo. Upéicha avei oiko Jehová ha Jesúsre. Tekotevẽ jaikuaa chupekuéra. Ha mba'éichapa jajapo upéva? Jastudiávo la Biblia. Jepa, péva ha'e hína Pe primer mba'e jajapóvana, jastudia la Biblia. Péro naupévai añónte, avei iñimportánte jaju rreunionhápe, avei ñande ñañembo'e chupe, jajapo umi kámbio ñande rekovépe. Ha Mba'éichapa ñande ikatu jaikuaave porãve chupe? Bueno, káda semána jaju va'erã rreunionhápe. Ndaha'éi oiko jave ko'ãichagua rreuniónpe. Ajépa, Jehová oipota siémpre jajapo ko'ã mba'e. Nde ĩrã gueteri restudiárõ la Biblia peteĩ testígo de Jehová ndive, romokyre'ỹ rejapo hag̃ua péva. Nemoag̃uivéta Ñandejára ha restudiáramo hína reñepyrũma voi restudia, resegíkena, aníkena eheja mba'eve ni avave ne mokangy. Tuicha vendisión rerresivíta ko'ág̃a ha movotove avei rejapóramo upéva. Jehová ningo ojaposetereíma ñanderehe heta mba'e iporãva, odependéma ko'ág̃a ñanderehe. Ko'ág̃a ñamohu'a rire ko diskúrso, ñamohovái umi kuátro porandu. Jahecha kuri ke tekotevẽ Jesús omano ñanderehehápe pórke Adán opeka va'ekue, ha tekotevẽ ha'e ome'ẽ hekove ñanemosãso hag̃ua pe pekádo ha ñemano poguýgui ha jaguereko hag̃ua esperánsa. Jahecháke umi oñevenefisiáva Jesús sakrifísiogui ha'e mokõi grúpo, umi ohótava yvágape ha umi japytátava jaikove opára g̃uarã peteĩ paraíso neporãva jepévape, péro ápe, ko yvy ape ári. Ñaaprende avei ke umi ho'u va'erã pe pan ha pe víno Konmemorasionhápe ha'e umi oguerekóva pe esperánsa oho hag̃ua yvágape, umi oĩva gueteri ko ápe, ko yvy ape ári. Ha pe último porandu, jahecha avei ke ikatuha jahechauka jaagradeseveha Jehovápe. Ikatu jajapove ambue mba'e jahechauka hag̃ua ñaiha agradesído. Ha'éva jaikuaa porãve chupe, jastudia la Biblia ha toiko ñandehegui isiérvo, iñamígo. Péva ome'ẽta ñandéve pe esperánsa ijojaha'ỹva. Ha ñañeñandúta pe he'iháicha Segunda de Corintios cinco, catorce ha quince. Segunda de Corintios capítulo cinco, catorce ha quince. Upépe he'i. Ore ningo roentende porã ko mba'e, entéro oñekondenáma kuri omano hag̃ua. Upévare tekotevẽ kuri peteĩ kuimba'e omano enterove rehehápe. Upévare Cristo mborayhu oreovliga oreñe'ẽrendu hag̃ua chupe. ha Cristo omano enterove rehehápe, ikatu hag̃uáicha umi oikovéva ndojapovéima ha'ekuéra oipotávante, síno ojapo hag̃ua Cristo oipotáva. Ha'e omano kuri hesehapekuéra ha oñemopu'ã jey chupe. Jaleévo ko téxto ha jahechávo umi mba'e Jehová ha Jesús ojapóva ñanderehehápe, he'iháicha ápe, ñandeovliga voi ñaneñe'ẽrendu hag̃ua. Mba'ére? Pe agradesimiénto jajapo ñañandúva. Ajépa ñanemopirĩmba ha ñanemokyre'ỹete jahecha jeývo umi mba'e ojapo va'ekue Jehová ha Jesús ñanderehe! Umi día ha semana úvape, jaseíkena jajepy'amongeta pe sakrifísio Jesús ojapo va'ekuére. Pórke ñande ra'arõ hína, ko'ág̃ama oĩ heta vendisión ha amo gotyove hetaitereive. Jahechaukákena ára ha ára jaagradeseha umi mba'e Ñandejára ha Cristo ojapo va'ekue ñanderehehápe. Ajépa iporãitéve discurso péva, no? Katuete omyesakã ñandéve heta mba'e. Péro jahechamína, Rovy'aiterei ningo pejapo haguére la oñekotevẽva guive peime hag̃ua ko rreunión iñimportantetévape. Jagueromandu'ahápe Jesús omano hague ára, oimérõ oĩ oipotáva oñekontakta hendive ojehechauka hag̃ua chupe mba'éichapa ojejapo peteĩ estúdio de la Biblia grátis, ikatu eñe'ẽ peteĩ testígo de Jehová ndive. Pomokyre'ỹ avei oremoirũ hag̃ua umi rreunión roguerekóva pe ko salón-pe, domingo quince treinta óra térã entre semana viérne a las diecinueve óra. Kóa ko salón-pe upéva entre semana joguereko ko'ã rreunión. Avei pomokyre'ỹ peike hag̃ua ore página internet-pe, péva oĩ hína jw.org, upéva ha'e la sitio. Upépe petopáta heta informasión oñeguenohẽva la Bíbliagui, ha oĩ voi más de mil idiómape upe informasión. Oĩ informasión oipytyvõva umi omendávape g̃uarã tuakuérape solterokuérape, mitãrusukuérape, mitãnguérape avei, ha avei entéro oaprendesévape la Biblia he'ívagui. Ha ajépa hetaite informasión jaguereko avei upépe! Ko'ág̃a japurahy mboyve pe kántiko Avei peteĩ mba'e, ñasẽkuévo opa opamíre pe rreunión, ñasẽta kóva ko okẽ rupi, pórke ag̃uite oikéta hína umi ótro avei, umi ótra kongregasión, ha pono ñañembyatypa amo okẽ fréntepe, ñasẽta aiolávo. Así ke upéva ha'e pe último, último anúnsio. Ko'ág̃a japurahéita pe kántiko número dieciocho.

Rovy'aiterei ningo ko este día roime haguére ápe, roñembyaty rogueromandu'a hag̃ua pe mba'e iñimportantetereíva, nde neĩ va'ekue dispuesto remboy'u nde Ta'ýra nde Ra'y Hesu Crísto, ha Hesu Crísto omano haguére oĩ dispuesto omano hag̃ua ore rehehápe. Upéva ome'ẽ oréve peteĩ esperánsa ijojaha'ỹva. Grásiama nde Jehová! Ára ha ára rohechaukase hína pe agradecimiento ore rekove rupive. Avei roñembo'e Padre Santo umi oúva hína ko este día por primera vez, umi orevisitáva, umi oñepyrũva hína oestudia, térã nila gueteri oestudia, Ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra ikyre'ỹ avei ko diskúrso rire, oiko hag̃ua chuguikuéra nde amígo, ndeikuaave hag̃ua oestudia rupi la Biblia, ojepy'amongeta rupi ko'ã mba'ére. Avei entéro roservímava hína ndéve are guivéma, ko diskúrso rupive oservi oréve rojepy'amongeta hag̃ua ha ani oreresarái pe rregálo porãite rorresivi va'ekue ha pe esperánsa roguerekóva hína ke ko'ẽrõitéma oñekumplíta Jehová. Entéro mba'e orembohasa asýva, entéro mba'e vai oĩva ore jerére opytáta tapykuépe, ore resaráita chupekuéra. Ha entéro ko'ã mba'e nde ra'y Jesucristo rupive, isakrifísio rupive ikatu jadisfruta ko'ã mba'e. Por favor, Jehová orepytyvõmína ikatu hag̃uáicha ndaha'éi rogueromandu'a ko'ág̃a añónte, síno siémpre orerekove aja, tóda la semána oúva, rosegi hag̃ua ropensa, rojepy'amongeta ko'ã mba'ére. Roñembo'e Padre Santo ikatu hag̃uáicha entéro ermáno oĩva ko yvy ape ári, entéro persóna oagradeséva avei pe rregálo porãite, ikatu hag̃uáicha avei oñembyaty ha ojapo ko Konmemorasión. Padre Santo, rojerure ndéve oreperdonami rojavýramo, ore ningo humanos imperfectos, ha rojavy jepi ne renondépe, ha upévare rojerure ndéve oreporiahuverekomi hag̃ua. Ñañemba'e avei umi hasykatúva oĩva situaciones difíciles, ya sea económico, espiritual, física, Jehová ikatu hag̃uáicha reipytyvõmi chupekuéra. Entéro ko'ã mba'e Padre Santo norog̃uahẽi ore mérito rupive, síno nde ra'y Cristo Jesús rérape ha héra perdón ndéve, ta upéicha.